ka van tuah ta lai i cucu zeidah a si ti ahcun Yakhain pawl aa Lawngtlai ah zeitluk in dah an ninghngal timi le Yakhain pawl zeitluk in dah an sual cun Bawipa sunparnak zeitindah aa langh timi kha tlawmpal te ka vun langhter lai hika hin video reaction ka tuah lai. Cucu zeiruangah dah ti cun kan hmuh ciomi le kan zoh ciomi le kan theih ciomi kha a lawlaw ca khan uh, keimah ka channel i uh, a zoh ve tawnmi ca khan siaherhnak he khan sau lawng si lo tlawmpal ko in lih lai cun a donghnak le ah mizo holh in ummi si ca khan maw kan mizo holh ka a thei lomi zong kan um ah ka ti mi nung ca kha tlawmpal te ka theih mi tiang an tlawmpal ka leh lai i ka leh kho lo mi biafang pakhat nih cum ka kha cu thei mi nih comment in rak bawm te lo atu reaction ka tuah ding mi hi long tlai le zei tluk in dah yakhain pol an ning hngal ti mi kong te kha ka vun langhter duh mi si kan chim theo bangin a thei ve lomi le mah video a zoh ve lomi caah khan keimah a fawinak in ka member ka fan pawl caah khan a thu in ka siaherh bia si keimah nih bia ka chim te lo sicun kan ngai hna lai lai holh si ma din mizo holh in an chimmi ka rak leh te lai zeitluk in dah yakhain paul Lawngtlai le an cawlcang Lawngtlai kan unau nih zeitluan an kan bawmh timi kha kan vun ngai ta hna lai. Civil Aid nih hin zeitiang dah hi yakhlai thilri laklak hi khar nan tin? Ni cu zan i kan hruaitu te caan than bantuk khan a van chuahmi bantuk khan Khika lei i Matupi lei i donak ahhin CNF pawl
innchung i a rak kan hno i ti donak dothlennaam tuahmi hi Saturday le Ṭha ti lo le a rak kan hno i a chimh cang hna le kan unau te sinah i donak ngei tuah lo dingin mipi zulh lo i an um caah nin ni hi tihin hi lam phinak he kan nei le zeitik tiang thak kan kal la ti cu ka theih si lo le ka hruaitu te nih maka cung cang cu huang khan in an meeting han an nei that te ka zum okay
ah ikai na ti mi cu Ikhan pawl nih hika ah kan unau simi Chinram ah hna an hnawhnak kong ah kan lungṭha lo kan hruaitute nih hika an hlam hi phi in timh timi kha a chimmi si i a hnu ah a mak taktakmi pawl kha a ra dingmi si. Ka siaherh tuk.
Mah hna pawl kha ai thim bantuk khan zaan zaan kha Zan thut hnu le ca kha kan than le ca kan than ṭang khan lampi ah mei kan cathan lai ding le kan meeting kan hruaitu te meeting ding kha an theih ciami si tikah Pathian nih zanti ni ṭang khan ngaw a sarum in an kal hna le mahah khan sinain vanduai ah lampi ah leimin nih a dam hna lam ah an tang le Okay, maka min point kumin leh ta lai. Lai hawi school i hau lo na khan Cathat an tuah ko bu ah khan cathat an theih ko bu ah khan an i hnawhcer i nawl kha an buar i tuaktuah ning hngal ning. Sihmanhsehlaw Bawipa a mak ning cu mawṭaw zakhat hrawng Ikhai nih Lawngtlai CYLA cathat an theih ko bu in an buar i kha tikah khan Bawipa aa phuang i lam min nih a dan hna i an tang. Bawipa phun lo cun si kho lo cu. Kha bantuk kha si Israel mi hna Egypt ram in chuan hnik i rili thi in vun tan hnik ah khan Faro leng cu a tap pak cu kha bantuk kha si. Mm, chim lemang ko kan i lawm okay ka lawm ve. Faro leng a tap ben tuk ka si tu i khan pawl ni tap cu ma di nu i khan pawl zeitluk in dan lung an timi kha am zo hol chim mi ka le tila lai hol tu ka ti le hau lo e tlawmpal te ka vun fianter duhmi cu statement chuahmi an thei ko bu an pa simin sula bawipa nih khua kha ni ma cu cu pa kho lo dingin lam min ni i khain motor zakhat hrong mo atlom te lo he thathan ni khan avan nan chi chung tung na le maka wang khan hau man chuang noi ti na lo tu zong a hin

Sangkip ah khan i kawl siselawi dap seh ti si le an i dap cuahmah lio le zeitin hla an um dan ning khuakhan lai kan thei lo le mah kha cu kan hruaitu te nawlngeihnak si. Ok, sicun mizaw holh a chimnak ah kan lan hna lai tu kha Lawngtlai khua chung um mi zakhain pawl kha kawl an timh cang hna. Hi hika an timi cu anmah nih an si khawh tawk in Yakhai miphun nih hika lam hmang in kan unau Chin miphun khaknak le thahnak le hrawhralnak ca an hmanmi kha kan phi i cucu nan caah ral kan doh ve si i kan i zuam vemi ka si ti kha an chim i cu pinah mei hi lam an kham ruangah hin anmah ram chung minung tampi zong nih dodalnak kan tong i sihmanhsehlaw a cheu nih an lung an kan tlinpi cun a cheu cu pawcawmnak ca loan lak bakin a choklet mi zong kha kan phih dih an timi kha si. Ee, atu hi ka leh dingmi tu cu Mizo holh an chimnak tu tu kha ka vun lak lai, ka vun leh lai jakhan pon lung ngannak kha. Hi hi bom kan bom ko tok nak ha si. Uh, kan in bom kho hna nak cu ma veli city kha uh, Chin khuchak cunga kan bom nak kan nak kan nak si Mizo holh kan vun ngai hna lai ka hin.

Chin lampang kan unaute hrawm tam tak an tortir a tin nun okay, mah hi kha vun si rih sela a ti mi cu
hi ka kan duty mi cu ti hi ka ram hin diesel petrol le bungrua chil ri hrim hrim kha phor in khika lei chin kan unau hna pawl nanawhnak harnak peknak caah an hman i ti hihi kan ram in

Macucu an inn zong khamhpiak hna ma cu ahcun Central YLA nih ti ti lo dingin a chimh a nawl hna ma ahcun zeihmanh ah an rel lo ti Yakhain puai an lung an ing tuak uh. Mizoram khi India zong cu ṭhutdir umtu hruk fenh le cawlcangh zong kha khan Vuai CYLA nih titi hlah u tiah a ti hna zongah Central YLA i chimmi ka zeihmanh an ngai lo i bia zong kha chawnh khawh le ton khawh phun khan an no timi kha si.
Mela te, WhatsApp te, Kawl te, zawn te an siam a thil an zawh tum pawhin engah mah ngai loin an chang duh lo ba. Chuvang chuan Biahalnak tuah an timh hna zong ah zeihmanh rel lo in a leh zong kha an let duh hna lo, a ti. Kha tluk tiang khan an ning nga le zeihmanh rel lo khan an duh poh khan aa Mizoram khan vum cu i khaim ko maw. Ee, hika zawn in CC a doh kalmi vialte zong rak thei u. I khaim pawl hi ka ain ṭha tein an phih dih nai. An dawi dih hna cun nan lo la kha sisi a dohmi popo. Central Way le in tunah hian a ngai thei tawh lova, Central Way le chuan in ala thutak hle a. Hemi vang hianin Central Way LA nih cun a lungtling ti lo te ala phut tak hle a timi kha cu a theimi nih vun ka leh piak u. Ala phut tak hle a ti i a thinhung tuk thinhak ma si kha ma ka biafang te kha cu ka char kho lo.

thil phut an ti hlawhtling thei lo nih cun in tiam chin um loin a tawp thleng in he duty hi a kal zel dawn ani ti kha kan soi tel tu le pok ani su i kan a chim duhmi cu center way ni mi hi phi khamnak hi kan ngol lai lo i even tu ke zeitik na ah kan peh peng lai an ngol lo cun kan peh peng lai ti duhnak kha si. Kan diesel te petrol te bungrua phur ho kha Chin kan unau te khang diesel le petrol hmang te khan in an nunna te suat nan an hmanga tin ka zo meno zai thu kan da ti nun ti tin ka kha diesel le petrol te pawl thilri an phor mi khan ti Chin kan unau pawl nunnak laknak le thahnak le khanghnak ah an hman ee a ti. A dik bak cu, an i fiang bak cu. I, i Lawngtlai lei Lunglei in a cunglei Saiha lei Lawngtlai lei khi aa an i fiang ngaingai. Aizawl khuapi lei tu khi phundang deuh in a vun um i hi zawn ah hin

kan kiatter bak hna lai ti ko kha good news bak se a thei lomi ca khan ka sia her zei ruangah ti tin hi hi a biapi tuk mi si koi ka po ral da una ka chun a chu met um zung zar hi khai nya tin mi chu chin rama ai ama utu te ya tu te chong ama cha i that nim nak cha a a tim A miakmai le sipuazi caah tim. Cucu ruangah cun khika lam khi a hman i khika lam a pi bak ahcun a dih ka kha kan thazaang pi pakhat vawleicung level zong an ral tuknak cu kha biapi tuk ma ca khan ka siaherh update ka tuahmi si. Ai Van Biak Sang. Okay, mah dih hin nan nan comment pawk vun check lai i hika hin mizo kan unaupa nih timi cu yakhain pawl hi biaruah khawh zong le ah hal khawh zong an si lo zeirel loin an um. Cucu hika ram in uh, datsi potol le thilri an phorhmi khan kan unau hna khaknak, thahnak uh, an hman caah anmah pawl cu kan ram in rat zongah an khuak in kiatar ṭhan hna lai ti kha vun chim ni si. Si si in ma ala chun zom zel dona hemi longtlai kho chunga i arakan army emaw tiang vel um paw hi hma a la tawn a branch tinah lehkha semchuak in information paw pe chuak dawn a hei a ngai tha dawn lo a hma a la tawn kan ti erawh kha chu kan hre dawn nia atu hen lawngtlai um mi pawl yakhain pawl zong kha kaw le cha chuah i tawlrel an timh cun atu i an phihkhar mi zong he pehzul in kan tuah lai timi kha vun chimmi si. Kan unaute
tang hrang hrang mual hrang hrang a um ten he na kan ngen le kan cha tu cheu chu theito pa central way le ina heng kan unaute thabang hauna hun program a siam le a kalpui hi

A vilkhuahsi a chimmi cu hi si ticun hi hi thil hi pehzulh in kan tuah lai i hi thil kan tuahnak ah support ram pe peng law thlacamnak in siseh thazaang peknak in siseh a phunphun a lamkip in thazaang na kan pe u law hihi phihkhamnak ding ah hin minung pahnih pathum rian lawng zong an si khawh lo caah a lamkip in vun kan bawm u khuachak lei nan tuarmi kha kan in tuarpi hna ti ai ah hi kan tuah khawhmi kan tuah ti kha an timi si kan i lawm tuk atu kan chim theo bang khan atu hi react ka tuah na asual lam bik cu keimah ka channel ka fan le ka hawi le vialte nih hihi video an hmuh ve lo sual ah good news pakhat asi ca khan ka si har bia si a lain raldohnak ahcun a biapi bikmi top two si top one cu settuai ilan cong top two cu kungtuai te yupu song ilan cong kha a si zapi theih si cu ruang ahcun hihi kan thazaang pakhat a si timi kha tlawmpal ka vun no le Central way LA cung zongah lunglawmhnak kha chimchap kan duh Comment ka vun check lai ma vel cu si i Lai i biahalnak um ahcun lehnak ka tuah lai ma vel lawng. Tu, tuzan hi aa tinhmi cu Makakha video te kha zeitluk in dah Yakhain pawl hi Mizoram tiang zongah an ning va hngal i aa hmunhma nih ya an va lak cang. Chin ram i Matupi hrawng chinchin ahcun zeidah an ning hngal lai lo. Anmah ṭapeh let auh khan cu pei aa Brada hut cu pe um fom cu cu ruangah cun atu ṭong pain lei ah biatak tein harnak an tong ral an zaam innah hramhram tangka an thawhter hna ralkap an tlakter hna kan thei dih ka kha zei ruang dah kan chim ve lemang tu ka chim theo bangin ka kip lo in chim i social in i theihternak le thazang peknak kha a hau cu ruangah khan ka rak langh ṭhan mi si nihin cu a sah ok hi Sakhatin hin cu sau deuh in rak kan chim piak awk hi dawt bik len kaa lawm. Aa tuni ka chim dingmi cu Makakay-Hakhain pawl zeitluk in dah aa Mizoram tiang an lung a ngan i statement chuahmi hmanh an zulh lo timi kha kha bantuk ah khan zeidah a lang ti ahcun an duhmi thil hi eh, thlah an tim ti lo. Cucun thlah khawhnak ding ahcun kan phih lai, kan nawr hna lai cu si ko. Kan nawr hna lo ahcun Voi bantuk khan sang ko lai. Kan ram ah khan an um beh lai i mutupi khan ting lai i a fawinak in tawngpain khi anmah nih an uk dih lai i an ram ah an ser lai. Cu ruangah cun mei cu meici si lio tein hmi khawh a ha. Atu hin pianglang tein hlan lio pin Palewa kong ka chim atu ah zei ruang dah atu lio a linsat lio ah ka chim ve peng la react na ka tuah tim a zi ci tuk cang. Tulio hi a zicit bik liote a si. Atu ah ralhrang nih Yakhan ram vialte an phih dih cang. Magway Tribe khoika hmanh lut kho ti lo. Annih cu voi ah khin Chimbang le tete zeihmanh tuah kho lo cu. Cu ruangah cun annih an ram cun Bangladesh in India Mizoram lawng hin um hi pinah comment pawl ah khan ummi cu Lunglei lei hlet an nei rih. Makha lamte a si. Hnek ah ka rak chim te lai. Atu i a biapimi lampi cu Hi Lawngtlai in an phihnak a si. Hi pin ah hin lam cu a um pah rih, lamti. Cun a hlei in Saiha pawl zong hi upa pawl nih rak i ralring hna usih. Hlan lio ah Saiha hrawng kha aa Chinram i a lut chuakmi Letnit Kheyen tlaih taktaknak si kha khan MDF Mara AA lei ṭang pawl cheukhat an um. Kha zong kha rak thei hna sih, i ralring hna sih. Chinpi Chinland luatnak ding ah zapi nih rian an ṭuan lio ahhin kan rampi luatnak ding rian an ṭuan lio ah aa hnoktu si lo ding kha biapi. Ka comment ka vun rel lai, maw cun ka vun ngol ko lai. Chim lengmang ko law kan i lawm tuk, mah dih nu ah. Biahalnak kha ka vun check ta lai. Iakhain pawl zeitluk an ning hngal men ah zoh ulaw Bawipa zeitluk in dah a phuan ti cun Lawngtlai nih CYLA nih statement an chuah bak cangmi an theih ko nain an pah i cucu pah kho lo bak in lam min nih hren a cuh. Tuaklu mawṭaw a za cu zeitluk in dah khah khan khah vialte an phorhmi kha anmah bak nih an chim ko khawh kha. A hramthawk Lai holh, a hnudeu Mizo holh, hihi an phorhmi Dasipotol le bungrua timi thilri nih khan Laimi thahnawnnak le inkhaknak le hremnak an hman cu. Cu ruangah cun a biapi tukmi khi si. Kan thah, uh, kan thihnak, an kan khanghnak lam le sul le sining a si ca khan update tua lo ngah lomi si nabe ngai awk a tha tuk van chim peng ko Chinland government ah dirkam mi ni dirkam mi ni chun e Chin Brotherhood pawl dirkam mi hi cho interview aman bak chung bik thong CC dirkam mi papau ni brotherhood lekha

A biatak tinak a si. Ia Hlekhai nih a biatak taktak cang. Kan unau Lawngtlai lei zong an i biatak ve. I biatak caan a si. Cu ruangah cun ka hen CB pawl kha za aa zam an duh tuk nain an zam kho ti lo an ti ka ihmaan si maw? An zam kho ti lai lo cu atu te nih likpuak i a lin an wun lo cun cu ruangah cun zahan zongah voi ah khan zahan i media pakhat nih an kan sawm ka chimmi zong ah khan CB pawl le nu kiar an duh cun ningcang ten zapi thai in bupi thai in officially bak an tuah hau cang zei ruangah ti cun thisen cu thisen lawng nih thianh khawh kan pathian bia zong vawlei bia zong lai phung zong in thisen a luang cangmi a si caah khati men in kan i ngaichi ti kiar nga lo an i ngaichi in kiar zong ah vawlei cung international level ning tein phung an buar cang caah NCA pungsan in Nationwide Case Fire Agreement pungsan tein zapi thei in alin an vun lai cucu Chin government lei in lungtlin pinak cohlan nak am lai cucu a thlithup zong nga lai lo an ma CC le brada hut lawng theih zong an nga lo mipi thei in a si ha cu a ruang cu mipi nih an tuahsernak thalo vialte Yakhain miphun nih ṭawngpainak zeidah an tuahser timi vialte kan theih dih i cucu miphun he ṭangṭi in aa Chin mi vialte luatnak ding ah rian a ṭuanmi CC kut cungah thisen an luan cang caah thisen cu thisen lawng nih an hawh khawh. Cu ruangah cun aa nawlnak an tuah tik zongah zeimaw sa pakhat khat thah i zapi theih in makha kha zapi mipi theih kha thisen kha ka chim duhmi si. Karlak ah thisen a luang cangmi si ca CB pawl he zam in duh zong ah ngah ti lo. Pheh nan le sil nan khawh ding a si ti lo. Ramdang i dah an tlik dih ti lo ahcun cu ruang ahcun an i ngaichih ni let ahcun fatpatau cu cohlan phung a si. Laimi le Laimi kan si kan pale zong nih i rem le i dawt le i khiah kha an duhmi kan duh dihmi si. Sihmanhsehlaw kha bantuk kha kan i ngaichih ti men zong a ngah ti lo. Hriampu veve, hriamtlai ve an si tikah an i fonh hnu zongah ṭihnungmi thil si cu ruangah cun zapi theih bakin a limunnak sualthlahnak an tuah lai cucu zapi nih an hmuh lai zapi nih aw kha brada hut vialte an kiar cang tain ti pi ti a si hau tain ti pi ti in i ngaichihnak le hnukirnak le letnet chiahnak kha an tuah lai cucu sisi zong nih a cohlannak kha a tuahpiak hna lai cu dih hnu lawngah ṭangṭi in chinpi chin len ca rian an ṭuan kho lai kha ti lo i anmah le anmah i theihthiamnak men in tuah ngah ti lo a ruang cu zapi thei in an sualnak kha a lang cang thuh khawh peh khawh a si ti lo pawcawmnak rian

Cucacung Kawlram dothlennak phu hi sipuazi lawngte a si. Anmah le anmah nih pile a ti ngingkhian yi kha an pek dih hna i cu ruangah cun pe Kawlram chungah hin uknak hi dot hnih in a kal hlan zong atu zong kal ti ka chim belmi kha Kupa in Piaṭhang kut an pekmi hna zong khi ralbawi te le anmah kha pehtlaihnak an nei cu sipuazi in. Cu lawng cu Yakhain le CB pawl hi pehtlaihnak an neihmi khi sipuazi kuat khi za ah sawmkua a tel cu. A dang pawl kha anmah pengtlang yi kan ti cang lai cu mu. Rak chim peng lai khal ka lo. Okay, ma cu vial cu siselo lai khal hi uarum. Otoko ke ka lom. Uh, Salai Tit Lian si. Uh, tuzaan lei a lei i uh, update tuah ka duhmi cu kaan pa Cem Thang an dirkamh lo bia a si. Nga dih nu cun atu i matupi tukdohnak ah hin zeidah an dirhmun a si? Nga AA lei, CB lei hi A thimi an tam cang maw? Ni zan tiang ahkhan cun sisi lei ah minung panga tiang in nunnak kha a liam cang i tutan Matupi kahdohnak ah minung panga tiang an nunnak a liam. Sihmanhsehlaw hika hin zeidah kan hmuh ṭhan rih lai ti cun Lawngtlai lei nih ṭha tein phih khawh ahcun, aa, kahdohnak timi cu a lut um lo cun nga lo cun mah te an bu rih ko lai cu phet le phet si si yi bantuk sa lai phet le phet kha zei de si ti he cun kawl cozah nih paka pa bamapi communist party timi kha pagu yuma ah khin a cha tak mun ka au tak khi ah khin a zei man re chuvai lam lut chok kho lo na tu na ma kha phet le phet si si yi te an Mah ka khan pa ka pah ti khin tanṭhunung mah ka khan a tla i mah cucu Pagu-yum ahcun Kawl ralhrang cozah nih phet le phet sisi in a tongh hna an ṭial ti lo Sianram ah an rol. Ka khan Sianram kan ua te Kukan te kha an si zung hna a nuam a ka vei kha. Paka pa kha hua te kukan te nih an dawi lila na khi tikhin uh, vai te hna atu MNDAA timi kukan a thu data ti paul zong khi koram chuan nging chen hi an lak na khi khi khi si khi kong khi chu vi tampi ki chim lenga a thai tak tak du min anuma chon vuikhat in mah kha kong kha ka rak chim te lai i cu ruangah atu tan AA hi pakapah chan i phial le phial sisin yi bantuk ni mi cang lai longtlai lei an phi acun mati kha longtlai lei kan unau CYLA cungah kan i lawm tuk kan hnu lei khan mep zong in ka rak lang tare atu ahin lunglei lei zong in tlawmpal hlet a fami cu umri ti kha a theimi nih a kan kuatmi um

Rampi huapin dawtnak ngei le equal right i a kalpi kho dingmi cu CC lawng si. Cucu na zumh lo zong a si. Makha fak deuh in kan zoh khi a hau. i brotherhood kong tam deuh kan chim ah cun Falam ah khan a va kal ṭhan lai i kha bantuk cu minu i sutlung party taktak kan si ca khin a tlak lomi si caan tampi social media hin tampi presia piak khawh kan hau cun ṭha kho tuk pu zing cung hi bia kan ruah piak kho aw se ka lawm vaya kan mah nih cun upa deuh le vei kha cu kan sum ngam hna le lo nain sawmpiak kan timh hna kop dei ah hin a ka zoh mi hawikom le tha a ka pe mi nan zapi cung a ka lawm i a thei hngal mi ma a chimrel kho mi ma sawmpiak kan timh hna keimah lawng te au kha a dawh lo i biavai huan zong kha a tam mi cun caan zong kha study zong kha tuah pah ve hau cu dual le hna study to lo pi kan vun chim ti khin a ngai tu chan nan chan a pam tok khat le chen ana sia bak ke si chan nan kan pek minute para pukul nan vun ngai i pot um lo mi kan chim mi khi mai kha zong cu chan a chun nan silo simin selo ser nak chu avasi cha khan chon kan ram ni her cha ti halin nan hal chiu cha khan nan hei kan ngai mi khi si keima zong ni ka tin zungzal mi chu Keimah zong nih a si ko. Tuam a ṭa le entertainment ah hin ka caan ka pe siang bak lo. Hi kan biapul hi ngaih a tlak lo ahcun ngaih tlak deuhmi kha ngaih bak ding kha a si ko. Cu ruangah cun keimah zong nih aa ka banh khawh dingmi hna an si i an ka cohlan ahcun aa auhpiak kan timh hna. Amah belte subwar kha cawk hau i uh, subwar kha ka vun cawk lai i kha bantuk minung pawl hei petlai ding ah cun tahcun nak zoom kan hman ding si zong ah free pawl kha cu anazi tiang khanga lo ca khan kan tat um ca khan kan tat um lo mi kha cawk to hau ka tim ko timi te kha ka vun chim ka lom tuk tuzan uh, Lawngtlai kong kha fiang deuh in rak kan chim kho lo. Oh si, Lawngtlai kong cu anmah bak mi fiang tein an ti. Kan ngol ti lai lomi project hi vai peh thluahman kan tuah lai. Hika hmun in uh, bungrua le desi le patrol an phormi hi kan unau hna Chin miphun khaknak le thahnak ah an hman caah kan ngol lai lo. Cun anmah Yakhai miphun hrim hika an um ahcun an rak kiar ahcun an ram kan khiah hna lai ti kha fiang tein chim. Okay, Penghlawn Ceu na bia ka vun rel ta Lawngtlai lei kan lai unau cungah mm, kan i lawm. Hmm. Kan i lop rual rual in khi ka i ummi kan mipi cheu khat uh, Van Bawi Lian Van Bawi Lian tar law kan rel ta lai ka hin. Aa khika ummi kan mipi ka aa Zing Bawi cun The Chin Journal ngeitu cun hruaitu hna Teimaknak tampi a tel. A si, a dikmi si. Khika lei hruaitu hna le media lei le zeizong vialte kha aa tel dih caah khika lei tawlreltu vialte nan cungah khan kan i lawm. Pumpak tu cun kan chim khawh lai lo caah khan. Kan i tinhmi tu cu nan cungah kan i lawm i zapi huap le zapi ai tu khan kan chim cio mi si. A chim lomi zong nih kan i lawm ko. Mahle si khawh tawk khan ah lunglawmhnak kha ah a langhter khomi nih khan langhter a si i nan zapi cungah Laimi vialte a ne in keimah pumpak in siseh hika i a zohmi hawikom vialte a ne zong in an nan cung kan i lawm khika lei media lei zongah tawlreltu nanmah lawngtlai lei unau nih nan chim bang nan thlacam nakin cacah zeipaoh in rak kan support u nan timi kha adik mi le kan i lawmhnak khun cu si khati khan unau cungah phit lo te i ma nan lak mi cun an lain laimi nan timi nan bia hrimhrim kha daw tuk lan lio cun laimi ti kha kan hman mi si ko cu ruang a zan zong ka chim mi cu Ramkhel ruang hin kan holh le kan lungput le kan biafang hman tiang zong khi aa thleng cu. Kan step tiang zong khi aa dang cu. Khingiuh chan ahcun zeitin dah si? Hrang tatak le pin tatak in hruai si, ralkap paoh kha tol zong sim ding ṭih i a dup bak i dup chan. Mah lio ahcun u, daw hei ti. Laimi hei ti si kaw atu nu khin pi le pu le Chin khiti khin biafang zong Burma le Myanmar te hna aa thleng kan lungput kan si tep. Cu ruangah Khinnew chan ahcun tlangcung hriamtlai phu paohpaoh Khinnew hruaining step in Kawlrampi kha kal ve ko cu. Cu ruangah cun ka CNAF cung zongah atu tiang aa cenit lomi pawl an au tikah khin an thluak kha update um ti lomi si ka ti tawnmi khi si cu cu ruangah cun a thli hran mangin minung hi bia zong kan chim kan lungput zong kal cu ruangah cun tutan zong ah hin a thli hran ho in a kalmi kan si khi sai ha lei nih phi an tim ve lomi ah khan a dik bakmi sai ha lei hi ka thin ka dom pengmi si long tlai long in a ngah hrimhrim lo sai ha lei kha ram thok tin Ah, letnet khi hian tlaih mang lamang mi nan si. Kha chungah khan AA lei cun MDF Mara timi ah a kal sualmi phu kha an um pah theo tawn tikah khan rak kan ralrin piak ko a dang lei dang lei nih khan kan ha pawl kha phi a pressure kan pek piak lo rak kan kilven piak cheu ti kha a vun chim gudu okay ka lo moi le viu ti nan chunga tu tu zan lei hi zei ho ha ka chim lo nan chan kha sau deuh ka la ke Nge a donghnak bik tlang kawmnak bik ahcun CYLA Lawngtlai le a tawlreltu media vialte nan cungah kan i lawm nan tawlrelnak cung kan i lawm yakhain cu khati khan Chinram lawngah si lo Lairam timi Lawngtlai ram tiang zong khati khan ning hnga le nam ca khan တိုင်းတိပီတိ Kawlrampi theih a si. Cu ruangah cun Yakhai nih kan miphun dothlennak ah hnahnok an si. Hi hna pawl an chuah cun brotherhood pawl hi an ning a ṭih lai. An thla a sang lai. Anmah tein an lu nih khunlan khuk nih bil lai i an kiar ko lai timi kha a kha vial kha siseh kaa lawm tuk. Hawile vialte thank you for watching. Kan i tong ṭhan te hna lai. Tuzarh hi ni hnih thum rel ka vun ṭuan lai i request nan tuah bang a chim kho rel khomi pawl auhpiak kan zuam hna lai ka lawm Bawipa nih thluachuan pe cio hna seh.